Do, fe glywsoch chi'n gywir. Mae Arsyllfa Abertawe ar werth gan y Cyngor, ac un o'n sêr disgleiriau ni, ac un sy'n sicr yn nes at y nefoedd na ni, Rhodri, sydd wedi pico draw i Abertawe i gael cipolwg ar y lle.
Diolch i ti, John. Ti'n beth, yr olygfa sy'n disgleirio fan hyn heno yn Abertawe heb os. Ond mae'r cyngor yn hapus i werthu'r lle yma, dim ond bod y pris yn iawn a bod e'n mynd i gartre da. A sôn am gartre da, wel, mae'r potensial yn anhygoel. Fe adeiladwyd yr arsyllfa yn yr 80au hwyr ac roedd Cymdeithas Serydda Abertawe yn defnyddio'r lle yn rheoledd ar un adeg. Erbyn hyn, yn anffodus, mae'r adeilad yn wag ac yn dirywio. Mae'r cyngor yn edrych am syniadau o ran beth i wneud a'r lle yma. Maen nhw hefyd yn agored i gynnig er bod ddim pris hyd yn hyn wedi dweud ni fel ych chi'n dod i pris ar eich breuddwyd.
Wel, yn sicr, mae'r adeilad yma nid yn unig yn bwysig i'r ardal ond hefyd i ddinas Abertawe. A pan geiodd y lle rhyw ddwy flynedd yn ôl, wel, oedd hi'n gyfnod trist achos oedd e yn denu lot fawr o wahanol ymwelwyr, tripiau ysgolion plant ag ati. Ond mae e'n nôl ar y farchnad nawr. Ti wedi gweld yn y gorffennol, mae yna tai wedi cael ei wneud capeli, eglwysi, goleuadau. Mae'n mynd i fod yn gyfnod cyffroes i unrhyw un, boed yn rhywbeth busnes, ti a pam lai?
Os chi'n chwilio am nodwedd arall sy'n gwerthu'r lle yma i fi, rhywbeth hollol drawiadol ac unigryw, wel, beth am y grisiau yma? a'r to. Ond wrth gwrs, mae popeth yn y pen draw yn dod nôl at yr olygfa. Yn yr arsyllfa yma, un o'r prif pethau ynglyn â'r adeilad yw y sefyllfa. Ac o ran hynny, mae'r golygfeydd o bob cornel o'r adeilad yn arbennig. Mae'r adeilad yn uchel ac um, mae ar bedwar llawr sydd yn dechrau ar y promenâd. Fel pensaer bydde hwn yn sialens arbennig, y gwynt, y glaw, yr halen, ond gan fod y sefydliad mor hyfryd, mae yna dyfodol iddo fe fel rhywle fel caffi ar y llawr, a dyfodol iddo fe fel tŷ hyd yn oed. Mae 'na nifer o um, wellganiau sydd rhaid i wneud iddo fe, ond maen nhw gyd yn, yn bosibl.
Ac yn ôl reini sy'n byw o fewn tafliad carreg i'r arsyllfa, mae'n hen bryd bod rhywbeth yn digwydd yma. Dwi'n byw just ar ôl y cornel fan hyn, tua 200 llath o'r uh, adeilad. Hoffen i uh, bod e'n prai fel um, arsyllfa, ond cyfuno ar rhywbeth fel uh, caffi neu rhywbeth i ddenu'r bobl i mewn i'r lle. Achos ar hyn o bryd mae bobl jyst yn cerdded heibio, dyn nhw ddim yn gwybod beth sy'n na, ac yn well beth fel oriel efallai. Oriel gwyddoniaeth, neu wyddonol.
A beth am reini sy'n methu a gweld y sir o'r llecyn godidog ma mwyach? Wel, os os diddordeb dych chi, mae yna hen ddigon o serydda swyddogol yn digwydd yng Nghymru dros yr wythnos nesaf. I ni trefnu'r digwyddiadau yma wythnos nesaf mewn ffordd dri gwannol rheswm. Un, oherwydd fod y rhaglen Stargazing Live ymlaen. Yn ail, yw codi ymwybyddiaeth o'r sefydliad ffiseg a'r rhwydwaith athrawon ffiseg Cymru. A'r trydydd peth, a efallai'r rheswm fwyaf pwysig yw, er mwyn ennyn diddordeb y cyhoedd mewn syrydda, a'i cael nhw i fynd allan i'w gardd gefn ac i edrych i fyny ar y sêr. Ac ym ble mae'r cyfle i chi ymuno yn y fenter yma? Dechrau'r wythnos, dwi yn Nghanolfan Gwlyptir Genedlaethol Cymru, ger Llanelli. Wedyn mae yna ddigwyddiad arall yn cael ei redeg yng Prifysgol Glyndŵr, a wedyn i orffen yr wythnos mae yna ddigwyddiad yn Wick yn y de. Felly, er nad y'n ni'n gallu defnyddio'r adeilad tu ôl i ni, syrydda bellach, mi fydd yna ddigon o ddigwyddiadau drwy mis Ionawr, ac mewn ffordd i gael pobl allan i'w gerddi cefn nhw ar noson glir gobeithio, ac iddyn nhw fynd, waw! A sôn am waw, wel, nôl at yr olygfa yma. Fi'n credu mae'r cyngor yn aros i'r pobl naill ai yn unigolyn, yn, yn gwmnïoedd, i ddod atyn nhw gyda syniadau. Fi'n credu 'na beth sy'n mynd i fod ddiddorol yw beth fydd y cynlluniau. Yr, yr hyn fi'n gobeithio'n bersonol yw fe fydd beth bynnag yw dyfodol y lle yma, bydd e o fudd i'r ardal ac i bobl Dinas Abertawe.
Wel, rydyn ni wedi dod i fewn i'r arsyllfa ar dôr adeilad. Mae Dr Rodri Evans gyda fi. Rodri, ti'n seryddwr yng Nghaerdydd. Ydw. Shwmae, lle mae'n cymharu? Wel, dwi'n cael yr argraff mae'r dom yn fwy o faint na'r un sydd gyda ni yng Nghaerdydd, ond ar y funud, y telesgop mwya' yng Nghymru yw'r un ym Mhrifysgol Caerdydd, sef diamedr o 40 centimetr. A mae'r telesgop wedi diflannu o fan hyn. Ydy, felly dwi ddim yn gwybod beth oedd maint y telesgop. Ond faint sydd ar ôl te yng Nghymru o, o, o ran y math 'ma o le? Felly, o fewn y prifysgolion, mae'r sefyllfa gyda Prifysgol Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor. A wedyn mae 'na'r sefyllfa cyhoeddus ar ar gyfer y cyhoedd ym Mhowys gyda Spaceguard. A mae rhai preifat hefyd? Oes, mae 'na rhai preifat, er enghraifft mae y sefyllfa tueddu i fod gyda'r rhan fwyaf o'r clybiau sryddiaeth, yym Clwb Sryddiaeth Caerdydd, mae'r sefyllfa bach gyda nhw mas yn Gerddi Dyffryn mas yn ym Mro Morgannwg. Ti'n sôn am y Fro, fel mae'n digwydd, mae 'na hanes o seryddiaeth Yng Nghymru, mae Cymru wedi cyfrannu o ran sefydlu... O, ydyn, yn, yn, yn sicr.
Oedd arsyllfa eitha pwysig yn, ym Mro Morgannwg, yn ôl yn y deunawfed ganrif, teulu o'r enw'r Piggott, teulu cyfoethog, wedi adeiladu arsyllfa yn, yn y Fro, ac wedi gwneud um, darganfyddiad o galaeth o'r enw Messier 64, a mae hwnna'n galaeth dwi wedi astudio'n broffesiynol uh, yn y degawd diwetha'. A mae un, wrth gwrs, neu oedd un, ddyle i ddweud fan hyn, yn Abertawe, ym Mhenllygâr. Ym Mhenllygâr, buon ni'n sôn am hwnna nôl ym mis Medi, felly yn yr Astraplannu gwnaed un o'r lluniau ffotograffiau cynta' o'r lleuad eriôd yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ti'n gallu gweud bod ti 'di ffansio'r lle 'ma? Dibynnu faint mae'n costio, ond os yw'r pris yn iawn falle galla i ffeindio rhywbeth yn y banc. A os oes telesgôp 'ma? A, o ie, sa i'n prynu fe heb telesgôp. Rhodri, diolch yn fawr i ti am dy gwmni. Croeso, croeso. John, ti'n gwybod taw ti yw disgleiria bob tro. Diolch o galon i ti, Rhodri. A os da eisiau gweld y ser nid heno di'r noson, mae'r adran dywydd yn deitha fi bod ti'n mynd i frigo a goeri, a bod chi'n gweld y ser yn dda dros y penwythnos.